וואס איז דאס מארדזשין? קען עס דיך העלפן? קען עס דיך שטערן? וואס איז די ריסק פון עס? וואס איז די אפערטוניטי פון עס? דאס איז א זאך וואס איך גיי היינט אדרעסן בעיסד אויף א קוועסטשען וואס איז אריינגעקומען וואס איך האב זייער הנאה פון די קוועסטשען און ביי די וועי ווילסט מ'זאל אדרעסן דיינע קוועסטשענס שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין קוועסטשען. סאו די קוועסטשען איז אזוי, די איד פרעגט, טענק יו פאר אלל די נאלעדזש איי ריסיוו פראם יור לעקטשערס, קען יו פליז ספיעק אבאוט די ריסקס אינוואלווד אין טרעידינג סטאקס ענד אפשענס וויט מארדזשין ענד האו טו עוואויד מארדזשין קאל? טענקס. סאו לאמיר איבערגיין נאכאמאל וואס דער מענטש פרעגט און נאכדעם וועלן מיר אונז אריינגיין אין די תשובה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אלוקים יענה. אקעי. סאו די שאלה איז אזוי, מארדזשין, וואס מיינט קודם מארדזשין? מארדזשין מיינט, פונקט ווי דו פארשטייסט אז ווען איינער קויפט א הויז, א הויז קאסט זייער אסאך געלט, סאו וואס טוען מענטשן כדי צו קענען עפארדן צו קויפן א הויז? מען בארגט געלט פון די באנק, און מען נוצט אויך די באנק'ס געלט כדי צו קענען קויפן די הויז. לאמיר זאגן א הויז קאסט א מיליאן דאלער, דו דארפסט אראפלייגן א דאון פעימענט לאמיר זאגן פון צוויי הונדערט טויזנט דאלער, און די איבריגע קענסטו בארגן פון די באנק, און דאס ווערט אנגערופן א מארגעדזש, דאס ווייסט יעדער איינער און מען קויפט אזוי א הויז, דאס איז אין ריעל עסטעיט, אין די סטאק מארקעט איז דא די זעלבע זאך, ס'איז דא אזאך וואס ס'ווערט אנגערופן מארדזשין, דאס מיינט אז איך האב למשל א אקאונט פון לאמיר זאגן הונדערט טויזנט דאלער, און איך קויף מיט דעם סטאקס, איך קויף מיט דעם געוויסע עסעטס, יא, אין די פיינענשעל מארקעטס, איז קען די די באנק אדער די בראוקערידזש מיך בארגן געלט קעגן דעם, לאמיר זאגן אויב ער געט מיר פופציג פראצענט מארדזשין קען ער מיר בארגן נאך הונדערט טויזנט דאלער, אזוי קען איך גיין און קויפן סטאקס יעצט פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער אפילו איך האב נאר הונדערט טויזנט דאלער, סאו לאמיר זאגן איך קויף שעירס פון, מאכן א משל וואס איז הונדערט דאלער א שעיר, טויזנט מאל הונדערט דאלער איז וויפיל? הונדערט טויזנט דאלער, סאו גייט מיך די גייט די בראוקערידזש גיין און מיך בארגן נאך הונדערט טויזנט דאלער, אזוי קען איך קויפן צוויי טויזנט שעירס פון די קאמפאני, איך זאג עס א משל מיט איין קאמפאני, באט די זעלבע זאך אויב די האסט א גאנצע פארטפאליאו, ווילסט קויפן אביסל פון דעם אביסל פון דעם, סאו פארשטייט זיך אז די באנק בעט פאר דעם אינטערעסט, די בראוקערידזש בעט פאר דעם אינטערעסט, וויפיל אינטערעסט דיפענדס וויטש בראוקערידזש, ס'קען זיין צען פראצענט, ס'קען זיין זעקס פראצענט, ס'קען זיין צוועלף פראצענט, ס'איז דא יעדע בראקערידזש איז אנדערש, ער בארגט מיך ווייל ער ווייסט וואס איז די ווארסט טינג וואס ס'קען געשען, אז די סטאק פאלט האט ער א פופציג פראצענט באפער וואס ס'קען פאלן אן דעם וואס ער זאל נאך דארפן פון מיר בעטן געלט, סאו לעקאווע דעם אבער פון די אנדערע זייט קען איך גיין און קויפן סטאקס פאר צוויי טויזנט שעירס פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער, סאו קען מיך עס העלפן מאכן געלט אויף די באנקס געלט אויך? סאו דאס איז אין דזשענערל וואס מארדזשין איז. פרעג יעצט די שואל, וכאן הבן שואל פרעגט, קענסט אביסל רעדן פון דעם פון וואס איז די וואס איז די ריסק פון טרעידן פון טרעידן סטאקס מיט מארדזשין, און איך פארשטיי דאס פרעגסטו נישט באט איך פארשטיי דו וואלסט אויך געוואלט וויסן וואס די אפערטוניטי איז, אקעי די אפערטוניטי איז פשוט אז דו קענסט קויפן דאפלט האסט דאפלט בייאינג פאוער פון דעם וואס דו וואס דו האסט מיט דיין געלט אליין, באט ווילסט וויסן וואס דו דארפסט טון צו עוואוידן א מארדזשין קאל, אקעי וואס מיינט א מארדזשין קאל קודם? א מארדזשין קאל מיינט אז לאמיר זאגן אז די באנק וויל האבן פֿופֿציק פראצענט און דיין געלט. סאו אונז האמיר געמאכט א משל פון הונדערט טויזנט דאלער, דו קענסט קויפן פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער, סאו אויב די באנק איז גרייט דיך צו געבן פופציג פראצענט מארדזשין, מיינט עס צו זאגן אז דו קויפסט יעצט צוויי הונדערט שעירס וואס די שעירס איז ווערט לאמיר זאגן הונדערט דאלער א שעיר, סארי צוויי טויזנט שעירס וואס די שעירס איז ווערט הונדערט דאלער א שעיר, ממילא האסטו געקויפט פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער עקוויטיס, פיינענשעל עסעטס, יא? אויב די סטאק גייט אראפ למשל פון הונדערט דאלער א שער צו פֿינף און נײַנציק דאלער א שער, קומט יעצט אויס אז די באנק האט נישט קיין סעקיוריטי פון פופציג פראצענט מער, ווייל די הונדערט טויזנט דאלער וואס דו האסט פריער געהאט איז נאר געווען איז נאר ווערט יעצט פֿינף און נײַנציק טויזנט דאלער און זיי האבן דיך געבארגט נאך הונדערט טויזנט דאלער, סאו זיי דארפן פון דיך סעקיוריטי פון פופציג פראצענט, סאו וואס קען מען טון פאר דעם? אקעי סאו לאמיר אין דזשענערל איבערשמועסן וואס איז די ריסקס פון קויפן אויף מארזשין, און די ריסק איז אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט, לאמיר זאגן אז די סטאק גייט אראפגיין פון הונדערט דאלער אראפ, אקעי ס'קען אראפגיין וואטעווער, ס'קען אראפגיין וויפיל ס'זאל נאר קענען אראפגיין, סאו סגייט קענען אראפגיין פֿינף פראצענט, צען פראצענט, צוואַנציק פראצענט, דרײַסיק פראצענט, און אין טיימס פון א רעסעשאן אפילו גוטע קאמפאניס קענען דראפן פֿערציק פֿופֿציק פראצענט אויך, אזוי האמיר אונז צוגעזען אין געוויסע צייטן פון רעסעשאנס אין אָ אַכט וכדומה, סאו די די. ריסק איז אז לאמיר זאגן דו האסט געקויפט שעירס פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער, האסט נאר אריינגעלייגט הונדערט טויזנט דאלער, די באנק גייט קומען, די בראוקערידזש גייט קומען און זאגן, איין מינוט, איך קען דיך שוין נישט יעצט געבן קיין קיין לאון, ווייל איך דארף האבן פון דיך פופציג פראצענט פון עס, סאו גייען זיי טון א זאך וואס ווערט אנגערופן א מארדזשין קאל, זיי גייען דיר זאגן, דו האסט צוויי טעג צו דריי טעג, אדער אין פאל פון געוויסע סיטועשאנס אפילו איין טאג, וואס דו מוזט ברענגען די געלט, אויב דו ברענגסט נישט די געלט גייען מיר אונז פארקויפן אלע דיינע שעירס פאר א לאס, זיי גייען צוריקנעמען די לאון וואס דו ביסט זיי שולדיג און דו גייסט בלייבן מיט די קעש. סאו דאס איז די ריסק וואס איז דא אין א מארדזשין קאל. סאו וואס איז די וועג וויאזוי דו קענסט עוואוידן די ריסק איז אז דו האלטסט אין איין טראכטן וויפיל געלט האב איך און וואס איז מיין עקספאוזשער. סאו למשל אויב דו ווייסט אז דו האסט הונדערט טויזנט דאלער און דו גייסט קויפן דאפלט פון דעם מיט מארדזשין, ווייסטו אז די מינדעסטע היק אפ אין די סטאק ביסטו ביסטו אויף צרות, אויב למשל האסטו הונדערט טויזנט דאלער און די גייסט זאגן יו נאו וואט, כ'גיי נישט נוצן, כ'גיי נישט קויפן פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער שעירס באט כ'גיי קויפן פאר הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער שעירס, דעמאלטס ווייסטו אז די האסט נאך א באפער, די ווייסט אפילו אויב די סטאק טראסקעט ביז דא און דא, האב איך נאך אלץ פֿופֿציק פראצענט פון מיין פון די פון די קעש וואס איך מוז האבן ליגט נאך אין די סטאק, ממילא בין איך נאך אקעי, סאו לאמיר זאגן למשל אז די סטאקס דראפט מיט פֿינף און צוואַנציק פראצענט, פון הונדערט דאלער צו פֿינף און זיבעציק דאלער, איך האב געקויפט לאמיר זאגן הונדערט פֿופֿצן הונדערט שעירס אנשטאטס טויזנט שעירס, יא ווען איך קויף ווען טויזנט שעירס פאר הונדערט דאלער וואלט איך געדארפט האבן הונדערט טויזנט דאלער, איך וויל נעמען אביסל פון די מארדזשין אויך, סאו איך נעם פֿופֿציק פראצענט מער ווי איך מעג, איך נעם מער ווי מיין קעש, כ'מיין איך מעג מער, איך קען טון וואס איך וויל, באט איך נעם פֿופֿציק פראצענט מער ווי מיין קעש,

דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז הונדערט שעירס איז מיינס, פופציג שעירס האב איך געקויפט אויף מארדזשין, סאו מיינע הונדערט שעירס זענען ווערט יעצט פינף און זיבעציג פינף און זיבעציג טויזנט דאלער, יא ס'איז ווערט געווען הונדערט טויזנט דאלער ס'איז יעצט אראפגעגאנגען מיט פינף און צוואנציג פראצענט איז עס ווערט פינף און זיבעציג טויזנט דאלער, די באנק'ס חלק וויפיל עס ווערט די חלק פון די באנק, די באנק האב איך כ'האב דאך געקויפט לאמיר זאגן פינף הונדערט שעירס פון די באנק פאר הונדערט דאלער האב איך געצאלט פאר דעם פֿופֿציק טויזנט דאלער, און היינט איז עס ווערט פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייניגער, וויפיל איז פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייניגער פון דעם? נאר טערטי סעווען טאוזענט דאלערס, אט די באנק האט אבער ארויסגענומען פאר דעם פֿופֿציק טויזנט דאלער פון טאש, סאו זיי ווילן זען עטליעסט האלב פון פֿופֿציק טויזנט דאלער, קאלעטערל, סאו איך האב געהאט טאקע א אקאונט פון הונדערט טויזענט דאלער היינט איז עס ווערט פינף און זיבעציג טויזענט דאלער אבער מארדזשין איז גענוג און נאך די פינף און זיבעציג טויזענט דאלער סאו די פוינט איז א גאנצן צייט גייט די באנק קוקן די באנק גייט האלטן א אויג לאמיך זעהן צו די האסט עטליעסט פופציג פראצענט פון וואס די ביסט מיך שולדיג אין דיין אקאונט אין עסעטס אין קעש אין סטאקס נישט קיין חילוק וויאזוי סאו כדי צו כדי צו מענעדזשן דיין ריסק גוט דארפסטו אייביג האלטן אין חשבון וויפיל דו ביסט שולדיג פאר די באנק אדער וויפיל דו יוזסט פון מארדזשין, און דו דארפסט אייביג וויסן די ריסק אז אויב די סטאק פאלט גייט די באנק דארפן פון דיך מער געלט און דו גייסט דארפן אדער אויפקומען מיט געלט אדער זיי נישט צו נוצן אזוי סאך כדי ס'זאל נישט צוקומען צו דעם. סאו ס'איז אזוי ווי יעדע זאך. ביי די וועי, אין קאמערשל ריעל עסטעיט איז די זעלבע זאך. די באנק, דאס איז איינס פון די ריסקס פון קאמערשל ריעל עסטעיט אז זייער אסאך מאל גייט די באנק קוקן ווי סאך עקספאוזשער דו האסט און וויפיל די בילדינג איז ווערט, רוב רעזידענשאל פראפערטיס ווען דו קויפסט א הויז איז קוקט מען וויפיל איז ווערט די הויז בשעת דו מאכסט די מארגעדזש, די באנק זאגט דיך איך בין דיך גרייט צו בארגן אזויפיל און אזויפיל פון די וועליו פון די הויז, לאמיר זאגן זיי געבן דיך א עיטי פערצענט מארגעדזש איז עיטי פערצענט לאון טו וועליו וואס זיי בארגן פאר דיר, יעצט זיי גייען נישט קומען נעקסטעס יאר קוקן צו די הויז איז נאך אלץ אזויפיל ווערט אדער די הויז איז געפאלן אין וועליו, דאס איז אין רעזידענשאל מארגעדזשעס, אין קאמערשאל מארגעדזשעס איינס פון די פראבלעמס ווען ס'פאלט די ריעל עסטעיט איז אז לאמיר זאגן זיי זענען די גרייט צו בארגן סעווענטי פייוו עיטי פערסענט פון די לאון טו וועליו גיין זיי יעדע יאר אדער יעדע שטיקל צייט נאכאמאל נעמען א אפרעיזעל און קוקן צו די וועליו איז נישט געפאלן און אויב די וועליו פאלט קענען זיי קומען זאגן העי איך בין שוין נישט סעקיורד מיט אַכציק פראצענט פון די וועליו ווייל די וועליו איז שוין ווייניגער, סאו מוזטו מיך קומען אויפברענגען געלט יעצט כדי איך זאל נאך אלץ זיין אין א סעקיורד פאזישן, דאס איז אין קאמערשל ריעל עסטעיט, און די זעלבע זאך איז אין די פיינענשל מארקעטס, אז זיי האלטן אין איין קוקן וואס איז די וועליו און אויב די וועליו דראפט גייען זיי דיר זאגן אדער א מארדזשין קאל, גייסט ברענגען, דארפסט אויפקומען מיט געלט ווייל אז נישט האב איך נישט גענוג סעקיוריטי, לאמיר זאגן זיי ווילן האבן פופציג פראצענט סעקיוריטי גייען זיי אייביג קוקן האב איך דא פופציג פראצענט סעקיוריטי אדער נישט, אז נישט ברענג די געלט, אויב דו ברענגסט נישט די געלט קענען זיי דיר פארקויפן דיינע פאזישענס און דו קענסט גארנישט טון נאכדעם און דו האסט גענומען א לאס, האסט געדארפט רילייזן דיין לאס, און אדער דארפסטו עס טון אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, אייביג פלענען וויפיל איז דיין עקספאוזשער, צו דו ביסט קאמפארטעבל מיט דיין עקספאוזשער, און אז דו ביסט נישט קאמפארטעבל מיט דיין עקספאוזשער זאלסטו מאכן זיכער אז דו מאכסט קלענערע טרעידס, און דו נעמסט נישט סתם עדווענטעדזש פון די מארדזשין. און איך קען ענק זאגן איין זאך, איך האב שוין מיטגעהאלטן מענטשן וואס האבן פארלוירן אסאך געלט אין די אפשענס מארקעט, און די סטאק מארקעט אויך בכלל, דורך נוצן מארדזשין אירעספאנסיבל. דו קענסט האבן מארדזשין אפערטוניטיס, משוגענע אפערטוניטיס וואס דו קענסט מאכן זייער אסאך געלט פון עס דורך נוצן די באנק'ס געלט, באט אויב דו נוצט עס נישט קעירפולי און דו ביסט נישט קעירפול צו וויסן וויאזוי צו מעזשערן דיין עקספאוזשער, דעמאלטס קענסטו טאקע מאכן אסאך געלט וואס דו קענסט דערלייגן זייער אסאך געלט און אנפארטשענעטלי ווערן א סטאטיסטיק סאו מאך זיכער אז דו ניצט עס ווייזלי און דו גייסט נישט סתם אזוי אריין בלינדערהייט אין מארדזשין. לאמיר אדרעסן נאך א דזשענערל קוועשטן וואס איז אריינגעקומען וואס איז גוט אויסצושמועסן, א אינגערמאן פרעגט אזוי, איך הער אויס יעדע וואך די לעקטשור און איך וואלט ווען געוואלט וויסן וואס דו האלטסט אז איך האב אויב איך האב צוואַנציק טויזנט דאלער זיצן אין מיין טשעקינג אקאונט און ס'טוט נישט גארנישט, איך האב עס געוואלט אינוועסטן אין די SNP פאר חתונה מאכן מיינע קינדער און נאכדעם אנהייבן צו טון אין אנדערע אינוועסטמענטס, אבער איך טראכט אפשר זאל איך ענדערש אריינגיין אין ריעל עסטעיט אדער זאל איך ענדערש מיך אויסלערנען מער אין די מארקעט און איך זאל אריינגיין מער עקטיוולי אין די מארקעט, אדער זאל איך עס לאזן זיצן און ווארטן ביז איך וועל קענען קויפן מיין הויז שפעטער, אבער לעצטנס האב איך אנגעהויבן צו זען אז ווילאנג איך טראכט זיצט די געלט און טוט נישט גארנישט, און איך וואלט ווען געקענט מאכן געלט דורכן עס אינוועסטן אין געוויסע פלעצער, סאו איך ווייס אבער פון די אנדערע זייט אויך אז אויב איך אינוועסט עס יא קען זיין אז ס'גייט ארויפפאלן די מארקעט און איך גיי פארלירן געלט, סאו וואס זאל איך טון? זאל איך ענדערש גיין אויף אזא וועג אין די לאנג טערם און האפענטליך וועט נישט זיין קיין לאס? איז דאס א קלוגע זאך צו טון? ס'איז טאקע נישט אזא ריזיגע סכום אבער ווען איך וועל האבן מער געלט וועט עס זיין רעלעוואנט מער אקעי, אזוי פרעגט די אינגערמאן. סאו כ'וויל דיך קודם אדרעסן די לעצטע חלק פון דיין קוועשטן. ס'איז טאקע נישט אזוי סאך געלט, אבער די קוועשטן גייט זיין רעלעווענט ווען איך גיי האבן מער געלט. כ'קען דיר איין זאך זאגן, טייערע אינגערמאן. א איד וואס איז אויף צוואַנציק טויזנט דאלער וואס ער האט זיך אנגעשפארט דאלער אויף דאלער אז ס'איז נישט אסאך, וועט שפעטער זאגן ווען ער שפארט זיך אן א מיליאן דאלער, אויב ער וועט אנקומען צו דעם, אז ס'איז נישט אסאך. דו דארפסט טריעטן דיין סעיווינגס אפילו ווען ס'איז הונדערט דאלער וואס דו האסט געסעיווט, אבער דו האסט זיך געסעיווט, האסט אוועקגענומען פון דיין טאש און האסט עס געסעיווט, האסט אוועקגעגעבן פון דיין ענערדזשי כדי צו פארדינען די געלט, דער רבונו של עולם האט דיך געהאלפן, דו האסט פארדינט די געלט, אבער עס איז געקומען מיט הארעוואניע, עס איז געקומען מיט, א מענטש טאר נישט מבזה זיין א קליינע סכום געלט, ביי די וועי, אסאך אירע וואס הערן אויס דער שמועס קוקן אן, אהוי, הלוואי וואלט צוואנציג טויזנט דאלער געווען פאר מיך ווייניג, א מענטש דארף קוקן מיט א מורא'דיגע הערכה ווען ער האט אוועקגעלייגט געלט, ווייל ער האט אוועקגעגעבן פון זיין לעבן פאר דעם, ער האט אוועקגעגעבן פון זיין ענערדזשי פאר דעם, ער האט פראוויידעד א סערוויס פאר איינעם פאר דעם, ס'איז א מתנה וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן, דארפסט עס מעריך זיין, דארפסט עס מורא'דיג מורא'דיג חשוב האלטן, און נישט געמבלען, נישט טון סטופיד זאכן מיט די געלט, געב אובאכט אז דו זאלסט נישט טון קיין זאכן וואס ס'מאכט נישט קיין סענס וואס ס'קען דיך מאכן זאלסט חס ושלום פארלירן דיין געלט, סאו דאס איז נאמבער וואן. יעצט אריינצוגיין אין ריעל עסטעיט, איך האב שוין אסאך מאל גערעדט פון דעם אז ריעל עסטעיט אריינצוגיין, מענטשן זאגן ריעל עסטעיט, אריינגיין ריעל עסטעיט, אריינצוגיין אין ריעל עסטעיט איז א ביג דיעל, ס'איז נישט קיין שוואכע זאך, א מענטש וואס איז נישט אפגעמאכט ער וויל זיך אריינלייגן אין דעם זאל ענדערשער עס טון מיט אנדערע פראפעשענעלס אויב דאס איז וואס ער וויל טון, ווייל זייער אסאך מאל דו גייסט אריין אין ריעל עסטעיט די ערשטע פאר דיעלס איז קראנקע דיעלס, מען לערנט זיך אויף דעם, און ס'איז א זאך וואס דו דארפסט דורכגיין כדי זיך עס גוט אויסצולערנען, אויב דאס איז נישט דיין מיינדסעט אז דו ווילסט זיין גוט אין דעם, מאוסט פראבעבלי גייסטו פארלירן געלט און דו גייסט גארנישט האבן פון עס, אויב דו גייסט יא מצליח זיין וועט עס זיין פיור פיור לאק, מענטשן וואס זענען מצליח אין ריעל עסטעיט האבן אייביג סטאריס צו דערציילן וואס זיי האבן געדארפט דורכגיין ביז זיי האבן אנגעהויבן צו מצליח זיין, כ'זאג נישט מען זאל נישט אריינגיין אין עס אבער דו זאלסט וויסן אז ס'איז א זאך און דו זאלסט דיך אריינלייגן דיין גאנצע קאפ אין דעם און דו דארפסט וויסן אז דאס איז א זאך וואס דו ווילסט מיט דעם מצליח זיין, ס'גייט נישט פלעין כאפ אפאר דאלער און איך גיי מאכן, איבערהויפט ווען ס'קומט צו די קליינע דיעלס וואס נאר דאס איז אוועילעבל געווענליך מיט קליינע געלט, סאו זאלסט וויסן אז ס'איז א ביג דיעל און זאלסט נישט טראכטן אז דו גייסט אז דו גייסט פשוט געבן א גיי אריין אין דעם, יעצט צו אינוועסטן די געלט, קודם דארפסט וויסן, אינוועסטן געלט, אפילו אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט, ס'קען מצליח זיין, און ס'קען אויך אין די שארט טערם נישט מצליח זיין. על פי רוב, אין די לאנג טערם, אין די היסטערי האט עס מצליח געווען, באט דאס מיינט נישט אין די שארט טערם גייט עס מצליח זיין. אז דו ווילסט אוועקלייגן געלט פאר חתונה מאכן דיינע קינדער, און דיינע קינדער זענען נאך קליין, איז א גוטע אפערטוניטי, לייג אריין אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט, און אווער טיים, פארגעס פון עס, קוק עס נישט אן, און לאז עס דארטן זיצן. און אויב דו ווילסט דאס נישט טון ווייל דו ווילסט אין די שארט טערם נישט האבן די פראבלעם פון קענען פארלירן די געלט, קענסטו עס אריינלייגן אין די באנד מארקעט, אין די באנד מארקעט אויב דו קויפסט קוואליטי באנדס קען עס מער מצליח זיין, קענסטו אריינלייגן אין א סעיווינגס אקאונט, מאכן דארטן פֿיר פראצענט, פֿינף פראצענט, וואטעווער ס'איז, קענסטו דארטן אויך מצליח זיין, איינער האט מיך צופעליג געשיקט א לינק צו עפל בענק האט א ספעשל פראגרעם פאר קינדער פון אפ טו א געוויסע סכום, קענסט עס אויסטשעקן, וואס זיי געבן דארטן בערך פֿינף פראצענט, וואטעווער, קענסט עס לייגן אין א סעיף פלאץ, אין א סעיווינגס אקאונט, אין א מאני מארקעט אקאונט, וואס ס'זאל דארטן זיצן. יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער און ס'זיצט אין באנק און דו לייגסט עס נישט אויף עפעס א וועג ערגעץ אוועק, פארלירסטו געלט אויף עס. אפילו אויב דו לייגסט עס יא אוועק פאר פֿיר פֿינף פראצענט, אפשר אפשר איז עס גוט צו פייטן אינפלעישן, באט סתם צו זיצן איז דאך ממש א שאד, ווייל אפילו אויב דו דאסט נאכנישט אפגעמאכט וואס דו ווילסט טון, כאטשיג לייג עס אין א סעיווינגס אקאונט וואו דו קענסט פארדינען דארטן פיר פינף פראצענט, אקעי זוך אויף ווי, די אלע גרויסע בענק געבן קוים געלט, זוך מער קלענערע בענק, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט עפל בענק, קענסט אויך גיין גוגלען פאר די הייעסט פעיאינג סעיווינגס אקאונטס, איך דארף דיר נישט גיין זאגן ווי, קענסט אליין זוכן, דיסקאווער ווייס איך האט עפעס א גוטע פראגראם. מארגען סטענלי האט, בקיצור וואטעווער, ס'איז אייביג טשעינדזש זיך עס, איך זאג דיר עס עז אף נאו, אבער אייביג טשעינדזש זיך עס, זוך אויף א גוטע פלאץ עס צו לייגן, דאס איז אויב דו ווילסט עס לייגן פאר שארט טערם, אז דו ווילסט לייגן פאר לאנג טערם קענסטו קוקן אויף אזא זאך ווי עס ענד פי פֿינף הונדערט, אדער אפשר קענסטו נעמען אפאר דאלער לייג אוועק פאר עמערדזשענסי אזוי ווי אין אזא פלאץ ווי א סעיווינגס אקאונט, און אפאר דאלער לייג אוועק מער פאר די לאנג טערם און אינוועסטן, דאס איז אין דזשענערל, אויב דו ווילסט דיך אריינלייגן צו פארשטיין מער וואס דו טוסט און זיין מער אינוואלווד קענסטו קוקן, למשל די אפשענס מארקעט, די וואס אונז טיטשן מיר, באט איין זאך, טו נישט קיין זאכן בלינדערהייט, אויב דו ווילסט נישט קוקן אויף עס און ס'איז לאנג טערם קענסטו עס לייגן אזוי ווי אין די עס ענד פי, אויב דו ווילסט יא זיין מער אינוואלווד למשל ריעל עסטעיט, לערן דיך עס אויס און מאך אפ אז דו ווילסט באמת אריינגיין אין דעם, און נאך אלעם מיט אסאך סייעתא דשמיא דער אייבערשטער זאל דיך העלפן זאלסט מצליח זיין און נישט מקיים זיין וואס חזל זאגן רוצה לאבד נכסיו יזכור פעלים ווי אל יאבד דמעון וואס דאס איז זיכער א שווערע זאך צו טון צו פארדינען געלט.